Kia ora tātou e noho nei. Kia ora tātou i ā tātou kōrero kai taku hoa e mihi ana nāu i ā tātou mahi whakarite i te ata nei, kāti kai ngā kanohi pakeke e mihi ana ki a koutou e noho nei. Ā, ko te kaupapa ko ngā tikanga whakamāori, ā, koinei tētahi o aku mahi he whakamāori kōrero ko te nuinga o ngā mahi, ā, pēnā i ētahi o koutou ko te nuinga o ā tātou mahi whakamāori, ā, he whakamāori i ngā tuhinga, ā, i roto, ā, i te rāngai Mātauranga, i te rāngai pāpāho, ā, me te, te rāngai ture ka pā atu ki tērā rāngai i ētahi wā. Ā, engari tēnei he kōrero mō te whakamāori i te pakimaero, i te tuhinga pakimaero. Ā, nō tēnei tau tonu i whakaputahia, ā, tētahi pukapuka e māua ko Weti, nā, nāna te kōrero Pākehā i, i, i tuhi, nāku Tāna kōrero i whakamāori, ana, ka toko ake i a au ētahi whakaaro mō te āhua o tā tātou whakamāori i te kōrero pakimaero. Ā, nō reira, kei whea te mea rā? Kua, kua pau te 30 tau i tēnei tau i te whakamanatanga o te reo Māori e te ture, ā, nā, I muri mai i te whakamanatanga o te reo i tēnei whenua, ka ara ake i tana moe i te mahi nei o te whakamāori kōrero. I āhua roa e moe ana nā, ka whakaarahia mai e te ture nei, ā, nā te ākinga hoki e te ture i pūāwai mai ai tērā ahumahi i roto i te rāngai pāpāho, te rāngai ture me te rāngai mātauranga. Nā, hei tā te rōpū kaiwhakamāori ā-waha ā-tuhi o Aotearoa, e tika ai tētahi whakamāoritanga, ā, me, me mau tonu te aronga o te kōrero ake, ā, kia kaua hoki, ā, ētahi whakaaro e whakaurua atu, e tangohia, e whakariroia rānei e te kaiwhakamāori. Nā, kei a tātou te haepapa ki te whakatutuki i tēnā whāinga tātou e mahi nei i ēnei mahi. Ahakoa he aha te reo, ahakoa te momo reo, ā, kei te kaiwhakamāori taua, taua haepapa. Ā, engari anō te kaiwhakamāori tuhinga pakimaero, nā, ā, ko te wātea ōna kei te āhua o tana whakamāori i te kōrero. E rua ngā tikanga hei whāinga māna. Ko tētahi ko te whakaahurea tauiwi i te kōrero, ko tētahi ko te whakaahurea māori i taua kōrero, i te tuhinga rānei. Ko te whakaahure a Tauiwi, ko te ko te mau tonu ki te ahurea ake o te tuhinga ake. Ko te mau tonu, ko te ū tonu rānei ki ngā ariā ā-ahurea i roto i tērā tuhinga. Ko te whakaahurea māori, ko te whakarite mai, ko te whakahāngai mai rānei i ngā ariā ā-ahurea i roto i te tuhinga Ā, ki ō te reo tuarua, ariā āhurea. Nā, me titiro ki ētahi tauira e mārama ai ēnei whakaaro e rua. Ko te Paipera Tapu te pukapuka kua kaha rawa te whakamāorihia huri i te ao. Kua tata te, te toru mano, kua tata ki te toru mano ngā reo o taua pukapuka. Nā. Nō te tau 1827, ka taea ētahi wāhanga o taua pukapuka, o te Paipera Tapu, he mea whakamāori mai e Henry Karu Whā rāua ko tana teina, ko William Parata Williams. Ka taea, ka whakaputaina i Poihākena. Nā, ki a au nei, kāre he tauira i tua atu i tā rāua i waiho mai ai, hei whakaatu mai i te āhua o te tikanga tuatahi, o te whakaahurea tauiwi i te kōrero, nē? Ahakoa te rerekē o tā te Karaitiana titiro ki te ao i tā te Māori, kāre ngā koroua rā i paku whai ki te whakaahurea Māori i ngā ariā o roto i tērā pukapuka, nē? Hoi anō, he whāinga anō tā rātou tā ngā mihingare. Nā tā, nā tā rātou, nā te āhua o tā rātou whakamāori i taua pukapuka, I ako ai tātou, ngā iwi katoa o te ao, ki te āhua o tā te Karaitiana titiro ki te ao. Nō reira, ko te whakaahurea tauiwi i te kōrero, he whakamāori kau i ngā kupu, he whakamāori kau i ngā kupu. Ā, toru tekau tau i muri mai, Ka riro mā Karuwhā rāua ko tana tamaiti ko ko Eruera Maihi te Tiriti o Waitangi e whakamāori i te pō kotahi. Āe. Ki au nei i whakawhenumihia e rāua ngā tikanga nei, ngā tikanga e rua. I te kōwae tuatahi, ā, ka whakamahia e rāua te te kupu kāwanatanga. Nā, ki au nei, Kua whakaahurea tauiwitia te kōrero, te tuhinga, i tā rātou whakamahi i tēnei kupu, i te kupu kāwanatanga, ā, me ōna tikanga ki tētahi iwi. I te kōwae tuarua, kua whakaahurea māoritia te tuhinga ake i te whakamahinga o te kupu tino rangatiratanga, ā, me ōna tikanga ki tētahi iwi. E rua e rua i te kōrero i te mana whenua, engari, he kupu kē, He ahurea kē, he aronga kē. Ehara te Tiriti i te tauira pai o tētahi whakamāoritanga nā te kaha rerekē o tētahi tuhinga i tētahi. Engari he whakaatu atu tēnei i te āhuatanga ka pā, i te pōraruraru pea ka pā i te whenumitanga o ēnei tikanga e rua. Nō reira tā te kaiwhakamāori he whiriwhiri ko tēwhea te huarahi e whāia ana e ia. Ko te tohungatanga o te kaiwhakamāori kei te mātau ōna ki ngā reo e rua, ki te reo Pākehā me te reo Māori. Ko te whakamāoritanga tuatahitanga o tētahi pakimaero, ā, ko te haerenga o te manene, te Pilgrim's Progress, he mea whakamāori mai, ā, i te tau 1854 e e Eruera Maihi e te tamaiti a Parata. Nā, kōata mai ana te kitea mai o te, o te mātau o aua koroua Pākehā ki te reo Māori, ki ngā reo e rua i tā rāua i mahi ai, i tā Eruera Maihi i mahi ai. Ā, i noho reo rua ai ngā tuhinga o aua tau rā nā aua koroua Pākehā. Ā, ka mutu, i mihi anō hoki ā rātou mahi i ngā tau o muri mai e tātou e te Māori. He mihi tēnei nā Wiremu Rangihuna, i taea ki te niupepa i te tau 1916. Te wāhanga whakamutunga e mea ana, kei whea te tangata reo reka ake i te pīhopa, e kōrero ana ia mō Mita Rēnata. Mō te kōrero i te reo Māori, kei runga noa ake tōna pai i te iwi nō rātou te reo. Nō reira he mea mihi ēnei koroua, ā, e tātou anō e te Māori. Ko tētahi Pākehā i tino hau ōna rongo i āna mahi whakamāori ko Hōri Karaka, ko te tangata nei. He kaiwhakamāori ia i te Kōti Whenua Māori i Tāmaki, Ā, ko ia hoki te kaiwhakamāori i te whakawākanga o Maketū Whare Tōtara. Nā, ko Maketū Whare Tōtara te, nō Ngā Puhi, ko ia te tangata tuatahi i tāronahia, ā, mōna i kōhuru i ētahi atu. Engari i ngā tau o muri mai ka riro māna te, te niupepa o Te Karere Māori e ētita e whakamāori hoki. Nā, titiro ki ngā rārangi kei runga ake. Me ana lost, mahue noa. Between the Royal George and Mister Sharp's house, Mount Hobson, te mea, te mea, te mea, ko tāna whakamāori, kei te tī, ki te ara tika atu rānei ki Remuera, i te wēneti, te mea, te mea, te mea. Te āhua o tāna whakamāori, ehara i te mea i whakamāori ia i ngā kupu, nē. Mehemea i whakamāori i ngā kupu, kua pēnei, ā, āe, i te Royal George, me te whare o Mister Sharp i te takiwā o Remuera, ā, hoi anō tāna he whakamāori i te ahurea o te kōrero kia mārama ai ngā kaipānui Māori ko whea, a whea. Mehemea i whakamāori noa iho i ngā kupu, ko kore pea i aro i a rātou ko whea te whare o Mister Sharp, nē? Hoi anō ko te tī, koirā te kupu Māori mō te ingoa Māori mō Newmarket, ana, i waenganui i te tī, ki te ara o te tītika atu rānei ki Remuera, arā, ko Mount Hobson. I reira ka mahue i tētahi tēnei tākai kākahu. Nō te tau 1865 ka whakatūria te Kōti Whenua Māori, ā, he nui ngā kaiwhakawā i aua tau i matatau ki te kōrero i te reo. Ā, mehemea kāre te kaiwhakawā i mōhio ki te kōrero, kua whakanōhia atu he kaiwhakamāori nā, ā, ko Charles Davis, ko Hāre Reweti tētahi o aua kaiwhakamāori i roto i ngā, i roto i ngā kōti. He tangata i mōhio nuitia e ngā Māori o konei o Tāmaki, e ai ki ngā kōrero, i paingia nuitia hoki mōna i āwhina i ngā take Māori. Nā, nō te tau 81 ka whakamāorihia, koinei te tuatahi o ngā whakamāoritanga o Hakipea. 81, 1881, ka whakamāorihia e ia ētahi o ngā whiti, kātahi ka taea ki te niupepa Ā, nō reira, ko te pūkenga tuatahi o te kaiwhakamāori ko te mātau ōna, ā, ki ngā reo e rua. Ko te tuarua, ā, ko te mātau ōna ki ngā ahurea o ngā iwi e rua, e rua e rua he whai take. I te whakaputanga o tāna whakamāori i ngā kōrero a Wiremu Hakipea, Ka puta te kōrero i a ia, me tuku ēnei kōrero ki te motu whānui, kia pānuitia ai e ngā Māori, mā rātou e whakaae, e whakahē aku nei mahi. Nā, me tāpiri atu tērā ki te pūkenga o te kaiwhakamāori, ko tana āhei ki te tuku i tāna i mahi ai, hei kanohi hōmiromirotanga mā tētahi atu. Nā, pēnei te tauira a te koroua Pākehā nei. Pepe o Whakaaro Timoti i tika i a ia. Au taea. Ko ia e kei ana i tōku rawa, e tang, e tango ana i te korekore noa. Nē, nā, māua noa e pānui atu. Kāre pea he whakamāoritanga ā, kei runga atu te mōhiotia i te te waiata e whai nei. He mea whakamāori mai i te tau 78, ā, ka tono a Kāwana Kerei kia whakamāorihia te, te waiata, ā, ā-motu. Nā, ka, ka riro mā tēnei tangata, mā Thomas Smith e, e mahi mai, ā, 78. Nā, i konei, e, e whitu katoa ngā, ngā whiti. Koinei ngā me e toru. Nē? I konei a mat, i, i, i matea te tangata nei a Smith ki te āta whakarite, ā, i tāna whakamāoritanga ki te rangi o te waiata Pākehā, kua oti kē. Engari nā taua here, ā, me tana whai kia noho, ko ngā kupu i roto i te rangi Pākehā, I puta pēnei mai ai tana whakamāoritanga. Nā, kai te mōhio tātou, ā, he kupu kē, he kōrero kē, nē, te, te reo Pākehā e rerekē ake i, i tāna whakamāori mai, nē. Engari, ahakoa pēnā he kupu kē, he kōrero kē, ki au nei ko te, ko te wairua i mau tonu. me te huarite anō o ngā kupu. Nō reira me mihi tērā, me mihi te auaha o tāna whakamāoritanga. Nā, mai iho koirā te kaupapa e taupatupatuhia ana. Ko tēwhea o ngā tikanga hei whai? Ko te whakamāori noa iho i ngā kupu, ko te whakamāori rānei i te wairua o te kōrero. Nā, i te nuinga o te wā e paingia ana te tuarua, mehemea rā he toi tupu, arā, mehemea he waiata, ā, he ruri rānei. Nē? Tēnei, me mihi te āhua o te whai kei te reo Pākehā. He ōrite te mutunga i te tangi o ia kupu. Me te huarete mai o ngā kupu, nē?

i ngā kaiwhakamāori Pākehā. I mua, ko te nuinga o ngā kaiwhakamāori, ko te nuinga o ngā mahi i mahue mai nā ngā Pākehā i mahi mai. Nō te huringa o te rau tau, nā, ka tae ki te reanga o Tā Apirana Ngata mā, o Tā Kīngi, ā, o Kīngi Tāhiwi mā, rātou i haere ki ngā kura ki te rapu i te hōhonutanga o te mātauranga, ā, ka hono i roto i a rātou te ao Māori me te ao Pākehā. O taua reanga he nui, he tokomaha, engari ko te tokorua hei kōrerotanga māku ko ēnei nā, ā, ko Rēweti Kōhere nō Te Tai Rāwhiti, ā, me Pei Te Hurunui Jones nō Maniapoto. Hei tā Kohere, he mahi ngahau nāna te tuhituhi i ngā kōrero a ngā ihumanea o te Pākehā. Koirā ana kupu, he mahi ngahau. Ki au nei kāore he tangata kē atu, ā, ka titiro au ki ngā mahi ko Otiaia, he nui, he nui ngā mahi whakamāori a te koroua rā. Nāna i whakamāori Ngā tino tohunga o te reo Pākehā o Ōraurangi. Nā, he nui, he nui āna mahi. Me uaua ka kitea he tangata kē atu ko Otiaea, ētahi mahi e rite ana ki te nui o ngā mahi oti i te koroua rā. Ā, koinei tāna whakamāoritanga o tētahi o ngā kōrero a Alexander Pope. Kia tūpato ki te mātauranga pakupaku, kia hōhonu te inu. Ki te kore, kau e pā atu ki te puna o te mātauranga. I roto i te ao Māori, kārekau he, he whakamāramatanga mō te Pierian Spring, nē? He aha te Pierian Spring? Nō tēwhea ahurea tērā kōrero? Nō tēwhea iwi? He Kiriki, Kiriki, āe, ko te Pierian Spring, he, ko te puna o te mātauranga, ā, nā tētahi o ngā atua ko Warewareau. Nā, o ngā tikanga e rua nei, te whakaahurea tauiwi me te whakamāo, ahurea Māori, ā, ko tēwhea i whāia e te koroua nei? Ko te whakaahurea Māori. Mehemea i whakamāori kau ia i ngā kupu, ā, kua rite pea tāna ki tāpei te hurunui māku e whakaatu ā kō ake nei. Heoi anō, ka whakamāorihia e ia te whakaaro me te wairua o te kōrero. I runga anō i tōna mōhio he aha rā te Pierian Spring i taea ai e ia Te whakamāori mai taua kōrero. Kare kore i rangahaua. Kare kore, kare kore. Nē. Engari kāre te katoa o tana reanga i rite ki a ia. Nā, ko tā Pei he whakamāori mai i ngā kupu. Nē. Kei konei, ā, he tuhinga tēnei Tangohia mai tētahi o ngā pukapuka ko te Ko te ingoa o taua pukapuka ko te Rūmā Ngā rū paiaha a ō mā kaiama. Nā, ko te Nō te reo tawhito o Pāhia ēnei ingoa e rua, Pāwinia rāua ko Māhutari. Ki te iwi Muhirama, ko Pāwinia te ingoa o Pareārau, te whetū, ko Māhutari te ingoa o Matariki. Ā, kei te mutunga o te pukapuka ētahi whakamārama nā Pei i tuhi, e mea ana, Ā, koinei te ingoa o Pareārau, koinei te ingoa o Matariki. Nō reira i mōhio te koroua rā, ko wai aua whetū. Engari ka noho tonu ia ki ērā kupu. Ka whakamāori noa iho ia i te kupu, kāre i hoa atu i te kupu Māori ake. Mehemea a ia i whakamahi i ngā ingoa Māori ake o aua whetū, kua uru mai he wairua kē. He whakamārama kē ki te tuhinga, ki tana whakamāori. Kua kore te kōrero e noho noa iho i roto i te ahurea tawhito o te Muhirama, engari kua tōia mai ngā kōrero rā ki roto ki te ao Māori i te whakamahinga o Pareārau me Matariki. Nā, mā te mau tonu ki ngā ingoa ake o taua ahurea, me te kore i whakahāngai mai i ētahi o ngā kōrero ki a te Māori e kite ai tētahi ao kē atu, me tōna ahurea mā roto tonu mai i tō tātou reo. Nō reira, kāre tētahi o ēnei tikanga e tiketike ake i tētahi, e rua, e rua, he wā tōna, he painga o ēnei tikanga e rua, he wā tōna ka whaia tētahi, he wā tōna ka whaia tētahi atu. Nō muri mai i te momo i ēnei koroheke i whakamārari haere ngā mahi whakamāori kōrero, tae noa atu ki te takiwā o te whakamanatanga o te Ture Reo Māori. I reira ka ara mai anō. Tēnā koe Tīmoti. I te tau 86 ka whakamāorihia e Jean Wikiriwhi te pakimaero tuatahi nā te Māori i tuhi ki te reo Pākehā, nā Witiihi Maere i tuhi, ko Pounamu Pounamu tērā. Nā, nō muri mai ka whakamāorihia e Tīmoti te kaieke tohorā, nā, ka haere tonu, ka haere tonu ko ngā mahi nei. Nā te mea e noho ana aua pukapuka e rua i roto i te ahurea Māori, ahakoa i tuhia ki te reo Pākehā e noho ana i roto i te ahurea Māori, kāore pea ngā kaiwhakamāori i mate ki te whiriwhiri i ēnei tikanga e rua. I te tau 2017 ka oti i a Te Hau Mihiata, a Rōmio rāua ko Huriata te whakamāori. Koinei te tuarua o ngā tuhinga a Hakipea kia whakamāorihia mai i te tīmatanga ki te mutunga rā anō. Na, i āta whai a ia ki te whakaahurea Māori i te kōrero. Koira tana whāinga. Nāna i whakahāngai mai te ahurea me ngā ariā o te ao Pākehā o nehe ki ō te ao, ki ō te Māori o mua. Hei tauira i te reo Pākehā, ā, ka puta te kōrero i a, i a Āpiraha, Aperahama, Do you bite your thumb at us? Nā, ko te, Ko te whakarite pea, te mehemea ka, koinei pea te whakatū i tō māpere ki tētahi, kei te mārama tērā? He whakaiti, he whakaparahako i tētahi, ā, nō reira ka whakaaro a Te Hau, ka whakaaro a Te Hau, he aha tā te Māori i mua? Nā, ka noho ka whakaaro, Ka tatū ia ki te, ki te whakapohane. Nō reira, tā te hau he whakaahurea Māori i tēnei tuhinga rongonui o te ao Pākehā, nā tana pērā i mārama ai au ki te kōrero mō Rōmio rāua ko Hurieta, i mua atu kāre au i aro, kāre, kāre i aro i a au. Ā, i ngā tau tata nei, kua kitea ētahi tuatahitanga hei whakaihiitanga mā tātou. Kua whakamāorihia ētahi o ngā pakiwaitara rongonui, ā, pakiwaituhi rongonui, e Pānia Papa rāua ko Heketū Blake me ngā kaiāwhina i a rātou. Ā, nō tēnei tau tonu, ā, ka whakakitea mai ai, ā, ko te kiriata tuatahi nā Disney ki te reo Māori, arā, ko Moana. Tēnā koutou, kua haere mai ki te kōrero, ā, muri ake i a au. Hāunga tēnā, hāunga ēnei mahi, e makaia tonutia ana te kōrero e ētahi. Hei aha noa iho i whakapau ai i ō tātou kaha ki te whakamāori i ngā mahi a ētahi atu? Me whakapau kē i ō tātou kaha ki te whakaputa i ā tātou mahi ake ki te reo Māori tonu? Kei te whakaae au me pēnā tātou, engari, me kaha ake anō hoki ngā mahi whakamāori. Kia nui noa atu ngā matatiki hei toro mā te hunga kōrero Māori, tamariki mai, pakeke mai. Mā te whakamāori kōrero e ora tonu mai ai ngā mahi a ētahi atu, e hōpara ai anō hoki tātou i te ao whānui mā roto tonu mai i tō tātou reo. Waihoki he tohu o te reo ora. Whakaarohia te nui o ngā mahi kua whakareo Pākehāhia i roto i ngā tau. Nā, tērā te wā i kaha tēnei mahi i Aotearoa nei, Nā ngā mihingare Pākehā i tīmata, nā, i kawe hoki tae noa atu ki te huringa o te rau tau, kātahi ka hāpaitia ake e ngā koroheke Māori, i puta i ngā kura. Ināianei, kua riro mā tātou, nō reira me pātai tātou he aha tā tātou hei waihotanga iho ki ngā reanga ka whai mai. Ko te uaua kei mua i te kaiwhakamāori tuhinga pakimaero, ko te here o te wā, E pokea kētia ana te nuinga, e toro atu nei ō rātou ringaringa ki ēnei mahi, e ngā mahi whakamāori i roto i te rāngai ture, te rāngai pāpāho me te rāngai mātauranga. I te tukunga iho, kāore e aro nuitia ana ngā mahi ngahau nei i kōrerotia rā e Kōhere, e Rēweti Kōhere. I tua atu i tēnā ko te mahi nui a te kaiwhakamāori tuhinga pakimaero ko te whiriwhiri me pēwhea rā te āhua o te whakamāori, me pēwhea te kaha o te whakaahurea tauiwi i te kōrero, me pēwhea rānei te kaha o te whakaahurea Māori i te kōrero. He painga ō ngā tikanga e rua. Mā te whakaahurea tauiwi e ako ai tātou i ngā tikanga me ngā ariā āhurea o iwi kē, me te āhua o tā iwi kē titiro ki te ao, mā roto tonu mai i te reo Māori. Tēnā mā te whakaahurea Māori e kite ai tētahi kōrero nō waho mā roto i tā tātou titiro ki te ao. I te mea kōti ngā tikanga me ngā ariā āhurea te whakahāngai me te whakarite mai He whakamārama hei ārahi i te kaiwhakamāori kei roto i ngā tauira o mua kua tirohia. Engari he korakora noa iho ēnei o ngā mahi katoa kua oti i roto i ngā tau, mā tētahi hei whaka, hei whakakotahi mai. Nā, mā te titiro ki ēnei tauira o mua e kite ai te pēwheatanga. He aha ngā tauira hei whāinga, he aha hoki ngā tauira kia kaua e whāia atu. Ki au nei mā te horopaki e tohu mai ko tēwhea o ngā tikanga hei whāinga. Ahakoa pēwhea, ki a au kāore e taea te kore nei i whakaahurea Māori i te kōrero. Nā te mea he whakapapa, he kōrero, he whakaaro, he ahurea kei roto i ngā kupu Māori. Engari, ko tā te kaiwhakamāori he whiriwhiri, Me pēwhea te kaha o tana tō mai i tērā tuhinga ki roto, ki te ao Māori. Kia ora tātou.